Mhm. Ah, battery ýene şu geçdimi? Aha. Eee, salam aleykum, hormatly ildeşler. GDG Aşgabadyň bugünki programmasynyň myhmany Guwanç Nurgeldiýew. Ol özüniň tejribelerinden programming bilen gyzyklanýanlara şol ugurdan nädip işe başlamak hakda, karýerany nädip başlamak hakda gürrüň berer. Nesip bolsa gowy ekrana çykýar eken. Onsoň eger siz gyzyklanýan soraglaryňyz bolsa aşakda kommentlerde ýazyp bilersiňiz. Gepleşigiň ahyrynda soraglaryňyzam jogaplamaga çalşarys. Gonçy Nurgeldiýewiň ýazgylaryny mediumdan görüp bilersiňiz ýa-da linkedinden we twitterden özüniň hasaplaryndan özüniň öňki okan ýerler beýlek özüne degişli maglumatlary şu ýerden görüp öz bile eger soraglaryňyz bolsa hem şo ýerlerden habarlaşyp bilersiňiz onda biz gepi kän menem uzaltmaýyn gowunja söz size berýän.
Salam hemmäňize TDG Aşgabat bilen geçirýän webinarymyza hoş geldiňiz. Bu günki webinaryň temasy e, programmirleme karýeraňyza hop diýip nädip başlamaly? Şu barada öz tejribelerimden ýola çykyp, tejribelerimden Tejribelerimi süzgeçden geçirip, size täze höwesjeňlere nädip başlap bolar diýen ýaly temada gürrüň bermekçi. Öz başdan geçirmelerim esasan. Guwanç Nurgeldiýew kim diýip soraýanyňyz bar bolsaňyzam, muny ýaňky Myradyň aýdyşy ýaly Google-a ýazsaňyz, Guwanç Nurgeldiýew, Twitter, LinkedIn, Medium, GitHub we şoňa meňzeş bir topar ýerden meň sahypalarymy çykar. Şu taýdan gyzykdyr, nirde okapdyr, näme edipdir, olary özüňiz tapyp bilersiňiz. Ýöne Guwanç Nurgeldiýew barada özüm aýtjak zadym, men programmirlemany iki ýyl bäri professionalny etýän, iki ýyly çala geçdi we şu programmirleme karýeramy öz-özüm öwrenip, ýagny internetden özüm öwrenip başladym. Asyl okan ugrum mugalymçylyk. Şonuň üçin öz karýeram başlangyjy size-de peýdaly bolar diýip pikir edýän sebäbi inženerlik okamanam bir zatlar edip bolýandygyny görkezmek isleýän şoň üçinem başlalyň ilki bilen iş bilen gyzyklanmazdan öň programmirleme bilen gyzyklanmazdan öň ilki bilen özüňi tanamaly öz ukyplygyňy bilmeli i bu iş kime görädigini bilmeli sebäbi işiň getirýän bir topar zady bar-da, şoňa görä özüňe gabat gelýärmi, gelenokmy, ukyplygyň bilen örtüşýärmi, örtüşenokmy, şo zatlary bilmek işde üstünlik gazanmak üçin gaty uly faktor bolup durýar. Şonuň üçin kime görä bu işler diýende, özüm ilki bilen-ä tehnologiýany ýakyndan yzarlamaga Tehnologiýa täzeliklerini öwrenmäge aç bolan adamlar üçin diýip bilen ilki bilen gyzyklanmak gaty zerur. Sebäbi tehnologiýa bu käriň özi tehnologiýany ýasamak bilen baglanyşykly, döretmek bilen baglanyşykly. Şonuň üçin tehnologiýany bilmän ony etmek kä mümkin däl. Şonuň üçin gyzyklanmak zerur birinji aýdyp biljek zadym. Iki Mesele çözmegi halamak, mesele çözmek diýlende-de durmuşda islendik bir zat bolup biler. Öz-özüň bir zatlar etmek, bir zady taýýar almak däl-de, özüň ýasap etmek, şony özüň çözmek meseläni, şo häsiýetiň bolmagy, olam aslynda software engineering diýilýän käriň asyl özeninde bolan häsiýetiň biri. Sebäbi netijede ýa bar bolan problemany çözmekdir işiň, ýa-da bar bolan çözgüdi hasam aňsatlaşdyrmak, kämilleşdirmek. Asyl software engineer diýen adamyň asyl edýän işi şol. Tehnologiýanyň üsti bilen bir zatlary çözmek ýa aňsatlaşdyrmak. I tehnologiýa gaty çalt üýtgeýäni üçin we Dowamly bir zatlaryň gün ýüzüne gelip durmuşymyza girip durany üçin öwrenmäge açyk bolmak gaty zerur sebäbi ýagny aýtmy öz özüňi öwrenmegiň asyl ýene bir gerekli zady öwrenmäge açyk bolmaly sebäbi täze çykýan zatlardan gorkmak täze bir zatlar çykan wagty men indi öňki bilýändim hiç gerekgil däl zat diýip gorka çümmegiň ýerine özüň täze bir zatlar öwrenmäge açyk bolup täze zatlardan habardar bolup özüňe gereklije ýerleň öwrenseň o seň geljegiňede käriňede işde mydama talap edilýän adam bolmagyňada kömek etjek zatlaryň biri. Indi şu üç üstünden soň özüm nähili pikir edýän, öz ideologiýam nähili bu iş tapmak, işiň, käriň saýlamak meselesine. Ilki bilen men dünýädäki akyma garşy pikir edýän. Sebäbi söýýän işimi etmeli diýlen zada men ynanamok. Sebäbi işiň kesgitlemesine ters. Iş diýilýän zat zähmet çekmek diýmek. Iş zähmet Zähmet diýmek, dert iýmek, der dökmek, alada etmek, biraz kelläň agyrmagy, keýpiň gaçmagy, çözübilmän. Onsoň iş diýlen zadyň zähmetden gelýändigi üçin ony söýmek diýlen bir zada garaşmaly däl. Işi söýmeli diýip zat ýok. Işi söýmekden beter işi başarmaly ilki bilen. Işi gowy etmäni bilmeli. Işi alşyň ýaly, söz berşiň ýaly ýerinde, wagtynda ýerine ýetirmek. Oň üçin hem, meň pikirim, başarýan işiňi etmek. Ýagny, eliňde üç-dört sany wariantyň bolup biler. Meselem, meň özüm üçin žurnalist boljak bolup gördüm, psiholog bolmak isläpdim, mugallymçylyk okadym diýdim, mugallym bolmak isleýärdim başda. Bir tarapdan hem inžener bolasym gelýärdi, programmist. Şolaryň arasyndan özüme, ukyplygyma iň Gowy bolup biljegi i meň durmuşda nirde ýaşamak isleýän, nähilek durmuşymyň bolmagyny isleýän, şoňa haýsy kär meni ýetirip biler diýip deňeşdirdim hemmesini we netijede çykan zat programmist bolsaň ukybyma-da gowy, ýaşamak isleýän durmuşyma-da aňsatlyk bilen äkidip biljegine göz ýetirdim we şonuň üçin programmistligi saýladym. Söýýänligim üçin-dä men programmist. Kod ýazmagy söýýänim üçin kod ýazamok, iş baş iş etýän, şony meseläni çözüp bilýändigim üçin we özümi şoň bilen has gowy durmuşda ekonomikanyň içinde bir barlygymy görkezip bilýänim üçin, işimi başardýanlygym üçin şol işi etýän. Söýmek diýlen zat soň gelýär. Ýagny Üstünlik gazandykça, täze işlere geçdikçe, has uly işleri başardykça özüňe bolan ynamyň artýar. Başaran zadyňdan özüň lezzet alyp başlaýaň. Ana şo taýdaky lezzeti söýüp bilersiň. Ýöne oň öňünde birtopar alada bar, soňunda gitjejek bir lezzet bar. Şu lezzeti söýüp bilersiň ýöne asyl işiň özüni söýer ýaly zat däl we hemme işde şon ýaly lýuboý iş söýer ýaly iş däl meň pikirimçe. Şoň üçin men söýmek däl-de başarýan işiňi et diýen şygar bilen hereket edýän. Soňra bolýa programmist bolmagy ýüregimize düwdük, maksat edindik, şony özümize gabat gelýän eken diýemizde Näme öwrenmeli? We öwrenere bir topar zat bar. Her käri aýry-aýry oňam. Mesela men özüm web developer diýýän, oňam back-endinde işleýän serwer tarapynda. Ýöne oň front-end tarapy bar, oň serwer devops diýýär, Ol bir topar serwerleri dolandyrmak diýýär. Mobil application developer diýýär, data scientist diýýär we meňem bilmeýän bir topar kärim bar. Şolaryň arasyndan birini saýlamak, özüňe başlap biläýjegiň giriş etmek aňsat bolan bir ýerden başlamak we şony saýlamak üçin hem näme öwrenmelini saýlamak üçin hem ýene üç zada seredýän özüm-ä. Birinjisi ilki bilen durmuşda haýsy zatlar ulanylýar asyl? Industriýada iň köp haýsy zat ulanylýar? Ýagny şu wagtky bolup geçýän hadysalara seretmek. Olam anketalaryň netijeleri, analizler. Soňra trendler näme diýýär? Mundan üç ýyl soň, bäş ýyl soň onda nirä barýar trend? Ýagny industriýa nirä çenli gidip barýar? Şony bilmeli. Ondan soňam şol saýlap Jek wezipäňde näçe iş talaby bar, iş orny talaby bar. Sebäbi sen o taýda iş öwreneniň bilen hem iş talaby bolmaýan bir zadyň trend bolandygam kän bir peýda edenok. Trend bir zatlar bolýar, çykýar, her dowamly bolup dur bir zatlar trend. Ýöne şo zatda hakykatdan hem iş orny barmy, iş talap edilýärmi? Şo zatlardan ýola çykyp, ondan soň saýlasa bolýar. Indi o temada indi elimde dört sany anketaň analizi bar. Şolary gözden geçirip bilelikde gözden geçiriň ondan soň galanlaryny özüňiz slaýdyň pdf görnüşi wideoň aşagynda nemede tekstde ýazylgy şu taýdan alyp seredip ssilkalary özüňiz giňişleýin görüp bilersiňiz men häzir birinji bilen başlaýyn birinji The State of Octoverse diýýär, ol GitHub tarapyndan. Şu wagtky kodurlar, deweloperlar näme edýär, näme ulanýar, şo barada bir anketa diýip bilen, bu ýerdäki zatlary geçeýin, men esasy görkezmek isleýän zatlam bulardan beter. Bular umuman döwletler kimler gatnaşypdyr, haýsy laýbreriler köp ulanylýar zat, şoňa meňzeş maglumatlar. Ýöne esasy şu taýda aşakda görkezmek isleýän zadym programmalama dilleriniň gidişi. Bu ýerde ýene laýbreriler Library-dan ýagdaýy. Hä. Ştaýda şu wagta çenli iki müň on dörtden iki müň on dokuza-da, ýagny günümizde ulanylýan iň uly, iň top programlama dilleri, ýagdaýlary. Görşüňiz ýaly, birinji bilen JavaScript bolmagynyň sebäbi biz web-iň frontend tarapynyň esasanam, soňra Mobil applikasionlaryň hem, soňra serwerleriň hem JavaScript bilen edilip bolýandygy we Node.js on ýylyny tamamlady, JavaScript-iň serwer-side runtime-i we on ýylyny tamamlandan bäri diňe JavaScript-iň üstüne gaty uly maýa goýum edilýär. Şonuň üçin JavaScript birinji, ol giň galyp oturyş zatda. Java ýene-de gaty köp ulanylýar serwer taraplarynda, esasanam banklar bolsun ýa-da uly kompaniýalaryň ulanýan programmalama dilleri diýip biler. Ol Python bilen çalşypdyr ýerini 2019-da. Python hem gaty köp talap edilýän diller. PHP iki müň on dörtde bir düşüpdir, ondan soňam ýerini gorapdyr. Şeýle şu taýdan görüp bilersiňiz. Şu taýda bir çykyş bar. TypeScript tak döredilen wagtyndan göni ýokary çykyş bar. Olam JavaScript aslynda. Ýöne birazjyk tapawutly e, sintaks stili bar. Şoň üçin herde indi çykaryp biljek zadyňyz JavaScript ýerini gorap gelýär. bäş ýyl, alty ýyl bäri paýtly jaýa şoňa meňzeş gidýär. Indi biram çalt ösýänler bar. Indi trendler diýdimä, ýaňky trendlere görä nähili gidýär diýseň, şeýle Dart diýip bir programlama dili bar. Dart Google tarapyndan döredilen we Flutter diýip bir library dili, programlama dili i Rust diýip biri bar. Bulam Mozilla-da işleýän inženerleriň döreden bir Dili, olaň her biriniň nähili işleýändikleri barada meňem onçakly bilgili maglumatym ýok, şonuň üçin oturyp Wikipediýa, Google-a we web sahypalaryna seretmekden gowy zat ýok. Şutada Python entägem ösýänini görýäňiz we TypeScript-em ösýär, ýagny JavaScript. Go gelýär aşakdan onunjy bolup we bulam geljek barada birazajyk pikir berýär. Bärde ýene blaýbereller meşinleriniň nähilek bolýa. Şeýleräk bärini özüňiz soň galamlaryny giňişleýin görersiňiz. Indi ikinjä gelsek. Ikinjem Stack Overflow-yň edýän anketasy deweloperler bilen altmyş bäş müň deweloperyň gatnaşmagynda edipdirler meselem. Ýene bärde-de deweloperler kimler diýen soraga jogap, nähililik nirlerden däl esasy bu däl ine şuny görkezmek isleýän ýa-da iş orunlary barmy diýen soragyň jogabam altmyş bäş müň gatnaşan adamlaň näme işleýändigi deweloper backend meňem edýän işim deweloper backend iň köp 60 ýaş bilen gatnaşanlaryň ýarysyndan köpüsi men backend deweloper diýip aýdypdyr özüne. Full stack diýipdir ýene şonçasy 55 prosendi. Ýene 37 prosendi men frontend diýipdir ýene web bilen baglanyşykly. Ýagny şu taýdaky sanlara seredende webiň gaty uly agyrlygy bardygyny görüp bolýar. Soň enterprise desktop applicationlar diýipdir we mobil soň aşakda gidýär dizaýner bolup ol. Esasy bärde görýän ony birinji üçlük web tarapynda üýşýär. Ýagny webe talap gatyly. Web köp zadyň asyl süňküni, asyl sistemanyň düýbüni dur ýasaýany üçin e, web Bolmasa HTTPS serwerleri bolmasa birazjyk dünýä bir üýtgeşik ýer bolardy. Soň indi bärde näçe ýyl bäri işleýändikleri, soň okuwlymy, okuwsyzmydygy, ýene şolar bar bir topar maglumat bar. Näçe ýyldan bäri kompýuter programmirlemegini haçan başlapdyrlar, bärde okuwlary görşüňiz ýalak ştaýda Bakalawry gutaranlar kyrk alty, başda ýarsy bakalawry gutarypdyr, ýigrimi iki prosendi, ýagny bakalawry gutaranyňam ýigrimi iki prosendi master okapdyrlar, soň bir lýuboý bir ugur okanlar, umumy orta mekdebi gutaranlar we şoňa meňzeş gidýär. Ýagny diýjek bolýan bärde-de şulary aýyrsaň ýene-de bir otuz prosente ýakyny, ýigrimi bäş prosente ýakyny adam inženerlik okamandyrlar. Şol işi edip ýörenler we bärdine okan ugurlary, altmyş bir, altmyş iki prosenti kompýuter inženerligi okapdyr, galany başga şoňa meňzeş zatlar, hatda şu taýda şepagat uýasy diýýär, aptekçi diýýär, o diýýär, bu diýýär, şolardan hem gelip inženerlik öwrenip durlar. Indi buňam dowamly yzyny Görküm daga ýene-de wagtyňyz alyp durjekgär. Özüňiz ýene girip görüp bilersiňiz. Soň indi developer ekosistemasy JetBrains diýip bir developerlaň programmasyny Adobe ýalak bir firma diýýärler, software ýasaýarlar. Indi olaň bir anketasy ýene bilen görşüňiz ýaly öňden öňkülerem görüp bilersiňiz şu taýdan geçip. Indi bärden hem Bärde eee esasy nemelere seredeli. Java iň köp ulanylýan, iň populýarny dil diýip görkezýär. Soň iň köp ulanylýan dil JavaScript. Soň iň köp adamlaryň ed- edýän işleri web saýtlar. Olaňam haýsysynda, haýsy platformasynda backend ýaňky diýşim ýaly beýleki anketaň jogaplary bilen örtüşýär. JavaScript iň köp ulanylýany. Java, Populýarny, Python ýene-de öňe çykýan diller we iň köp iş iş websaýtda bar, ýagny iň köp iş adamlar websaýt üstünde işleýär, oňam backend-inde. We şoňa meňzeş bärde-de programlama dilleriniň ulanylyşy, näçe prezident ulanmak isleýär, şu sarylar ulanýanlar, bu çal gara çallar bolsa ulanmak isleýänler. geljekde. Şeýle-şeýle gitýäs taýda özleriniň pikirleri geljek barada trendlere seretmek üçin ýene şu anketa gowy platforma we bärde diňe näme ulanýaňyz kompýuter operatiwny sistema diýlende windows gitdir altmyş prosendi Bu ýöne birazjyk neme, bir adam ikisinem ulanýan bolup biler, şonuň üçin prosentler ýüz geçip gitýär. Şonuň üçin altmyş prosenti Windows ulanýan eken gündelik iş durmuşynda, elli prosent Linux, kyrk dört MacOS we beýlekiler. Soňra Bu şeýle. Karoç web saýt edýärler, ony etde, muny etde, ýene-de galanlaryny görüp bilersiňiz. Indi munam ýapýan. Indi iň köp ulanylýan dil JavaScript-iň ýagdaýy. Şo taýda ulanylýan library-ler, täme özüm JavaScript developer diýip bilen özümi. Şonuň üçin we iň köp ulanylýan we webde iň köp ulanylýan bir dil hökmünde seretmek we muňa anketasynyň bolýandygy ýöne-möne däl. Häzir köp ulanylýar. Soňra t-şirdi meçeli demografiksi bärde programmirleme dilleriň wagtyň içindäki trendleriniň we ulanylyşynyň üýtgeýşi ulananlar we pozitiw ýagny ulanyp halanlar diýeýin-de şu tarapdakylar halananlar Ýokardaky, ýokarky, ýe ätsisem ulananlar, aşakdakylaram ulanmadyklar, ýagny React ulanyp halapdyr köp kişi, Express JS ulanyp halapdyrlar, Jest ulanyp halapdyrlar, TypeScript ulanyp halapdyrlar, Vue kän ulanylmandyr, ýöne birazjyk pozitiw. GraphQL ulanan az, ýöne gaty pozitiw, iň pozitiwleriniň biri. Ýagny ulanyp halan zatlary. Meselem, ulanypdyrlar köpräk Angular-y hiç halamandyrlar. Ionic diýä bir topar. Ýagny bulam diýmek bolýar, haýsy framework ulanmaly, haýsy library-ny öwrenmeli diýen soragynyň jogaby hökmünde React öwren, TypeScript öwren, Express öwren, Jest öwren, GraphQL öwren diýen netije çykarýar şu taýdan. We şu zatlary öwrenseň, adamlar seni işe almak üçin garaşyp duran ýalyk. AI köp kişi ulanýar ýa. Soň olar hem özleriniň sistemasyna görä adam gözleýär. Ondan ýene-de galanlary dowamly gidip otyr indi haýsy test üçin näme ulanylýar, Ondan soň frontend freýmworklar näme ulanýar? Ýene React görşüňiz ýaly React öňde gelýär. Halanýanlaryň arasynda Svelte diýip bir täze çykdy, Vue gelýär. Şoňa meňzeş bularam ýene özüňiz aýratyn görüp bilersiňiz. Soňra indi näme öwreneli? Ina şeýdip geçsek. Indi nädip öwrenmeli soragy gelýärde ýüze çykýar. Bolýar näme öwrenmeli ony alda kände gördük. Web tarapynda bir zat öwrenmeli. O taýdada JavaScript öwrenseň köp talap ba. JavaScript-de haýsy library-leri öwrenmeli React frontend tarap üçin backend tarap üçin Express ýöne TypeScript bilen Express öwrenmek diýen ýaly şon ýalak elemeler çykýar netijede indi nädip öwrenmeli Öz-özüňi öwrenmek de internetde gör gaty köp maglumat bar, blog post, Udemy-de bir topar kurs, ýene şoňa meňzeş bir topar zatda. Özüm şolaryň köpüsini barlap görüp, wagty ýaýyp-ýaýyp öwrendim-de, ýalňyşyp-ýalňyşyp. Aý maňa beýdip süzgüjinden geçirip öz eksperienslerini durmuş tejribelerini süzgüçden geçirip al ine şunýaly trendler bar bu zatlar bar diýip aýdyp bilen ýokdy men bular hemmesini işläp ýören wagtlam göz ýetirdim we kelläm we pikir ýöredişim mydama data bilen ýöretýänim üçin şu zatlara gaty ähmiýet berýän zerur we bilmek gaty zerur çünki şu güni bilmeseň geljegi görüp bilmeseň, i, näme bolup geçýär, näme talap bar, şo zatlary bilmän bir zat öwrenmek, biderek kürek çekmek dämidi. Şonuň üçin şu zatlary öwrenmek bu ýaňky ýaly anketalar netijelerini her ýyl çykýar, her ýyl şolary yzarlap durmak, habardar bolup durmak gaty peýdaly. Onsoň nädip öwrenmek? Ýene-de materiallar köp. Haýsy material ulanmaly? Bir topar kurs. Ýöne men aýtjak zadym esasy men özüm dört-bäş sagat okaýardym okuwyň daşynda. Okap beren wagtym iki diplom almak üçin okamaly boldy. Aýyna dört sagatam ýeterlik bolar okamak üçin. Ýöne näme okamaly? Indi onam göreli. E, nädip öwrenmeli temasy. Men şu taýda deweloperlaryň e, nähili ýodasy, ýol ýörelgesi diýen türkmençesini bilmedim. Ýöne eger şoňa görä indi web tarapynda diýşim ýaly. birini saýlasaňyz ýa-da DevOps-a meni web-e degişli ak serwer taraplarynda ýa-da React öwrenjek bolsaňyzam şoňa görä indi adamlar taýýarlapdyrlar gül ýaly sen şuny öwren, şuny öwren, şuny öwren, şuny öwren diýip. Şoňa görä meselem frontende seredip göreli. Frontend öwrenjek bolsaň diýä, başla diýä. Şu taýda ilki at nemeleri bar, düşündirilişi bar, nähili seretmeli. Birinji mawy e, tik goýlan şekiller Personal recommendation, şahsy şahsy maslahaty, we alternatiw ýaşulular we garagana çal nokatda oturan maslahat beremok. Olam haçan öwrenseň bolýada. Şoňa görä başlabermeli interneti öwrenmeli internet nädip işleýär näme ol browser nähili işleýär hosting näme domain näme dns näme soň html css javascript öwrenilýär. Göründügi bilen. Bulaň hemmesi çörek, da çörek, bal mesge çörek, hemme zat şu başda eýýäm taýýarlanmaly zatlar. Şulaň hemmesi eýýäm gapdaryňda bolmalylar. Soňam soň bezemeli, o içiniň iýmitlilik ýokumlylygyny artdyrmak üçin gidiberýär bir nahar taýýarlap, garnyňy doýurmak ýalak zat. işde öwrenjek zatlaryňam lezzetini artdyrybermeli. Soň, şoňa görä sarylara seredişdirip, gyradan başlabermeli. Bir topar şu taýdan linklerinam görüp otyrsyňyz, çyzyklar bilen görkezilen näme öwrenmeli. Meselem, Vue-ni öwrenseňizem bolup biler diýipdir, alternatiw ýöne React öwreniň. React, hawa diýişýär, React öwrenmek peýdaly, sebäbi iş köp. Başda altmyş prosent frontend işleýän köpüsi React talap etýär. React öwrenmek şoň üçin peýdaly. Vue talap etýän, men şu wagta çenli özüm Vue öwrendim, ýöne Vue talap edýän ýigrimi prosente ýetýändir belki, o-da belki. Şonýarak bärde. Indi backend tarapynda Backend-de-de seretsek ýene ýaňky internet öwren frontend-de çalakçylyk bir zatlar bilýär JavaScript CSS bilmek ýene zerur bärde-de soň terminal öwrenilýär bash terminaly ýagny ubuntu-da öwrenip bilersiňiz ony aňsatlyk bilen desktop windows-a zada ýakyn ulanmak aňsat şoňa görä soň bir programlama dili saýla diýýär şu taýda ýaňky ýaly PHP JavaScript Java C-Sharp zat bar, ýöne JavaScript-i maslahatdakdyr bulam. Ýaňky ädişme köp ulanylýan dil. Şoňa görä GitHub-da nädip kodlary cloud-da tutmaly we API näme, REST näme, caching näme, testing näme, CI-CD we şolaram gidip otyr öwrenmekçe. Bular ýöne hemmesini öwrenip iş gözlemeli diýen zat ýok. Belli bir Şu API-lere çenli gelseň, yzyny alyp çykyp bolýar, işe girip, praktika bilen başlap, şonda hemmesini öwrenmeli pikir etmäň. Belli bir API zat, database, asyl gerekli, zerur zatlary öwrenenden soň, yzyny soň işde öwrenýär. Şonuň ýaly React öwrenjek bolsaň, React-da görä ýene şoňa meňzeş zatlar we düşündiňiz, garaz pikiri. I Frontend Masters meň esasy halaýan we öwrenýän platformam bu wideo görnüşli gitýär kurslar we şu taýdan learning pathleri bar ýagny öwrenmek ýodalary beginner üçin computer science üçin full stack üçin design to code diýýär şeýdip şu taýdan meselem beginner diýseň beginnere görä Web dewelopment ýa-da HT, web nädip işleýär, internet nädip işleýär diýen soraglara jogap, HTML näme, şo zatlary öwretýän, JavaScript-iň girişi, CSS we şeýle gidip otyr özi. Indi bu bu platformyň ýene bir gowy taraplarynyň biri search. Search tapyp bilsem, muny search tapyp bilemok. Eee, interwýu nähili edilýär? Ondan soň ştaýt interwýu diýip gözlesem, front-end inžener üçin interwýu, Netflix-de işleýän biriniň Netflix-de nähili iş alýarlar, baýlak işleýän firmalarda nähili iş alýarlar, şo barada başy üç sagatlyk taýýarlan nemesi interwýu. Bärde ýene bir interwýu, hemme kişiden soralýan data structure interwýularyna taýýarlyk zatlar. Ondan proýekt etmek, Complete frontend project, build a game. Meselem, oýun ýasamak. Ýöne JavaScript bilen, düz JavaScript bilen oýun ýasamak, hiç hili frameworklar ulanman. Şu zatlary edip, soň GitHub-yňa goýmak gaty peýdaly. Şonuň üçin şu platformada men gaty gowy düşündirýärler we işiniň ussat adamlar hakykatdan hem hemmesi. Men alanda muňa köpüsi haladym. Şoň üçin hem maslahat berýän Frontend Masters. Ýöne bu tölegli aýlyk 39 dollar. Indi oňa da şeýle bir zat etjek. Ýene birini aýdaýyn, onsoň nähili töleginden tölemän okap bolýar. Bäri de Free Code Camp diýip bir websaýtda bir e, open source işlerini edýärler we bärde de esasy öwrenjek zadyň eger elin öwrenişdirmek we nähilet ýazyp ýazan zadyňy HTML CSS-de ýazan zadyňy göni görmek ýaly nimeleri meselem öwrenip elin öwrenişdirmek üçin gowy bir websaýt şu taýdan HTML bilen başlaňda hä bolýa wideo görýäň görýäňde praktika ýok ýöne praktika köp bolmaly şoň üçin Hytaýdaky FreeCodeCamp-iň hem Learning Path-leri bar. Ýene ýaňky Free Frontend Masters ýaly, Hytaýdan özüňe göräni saýlap dowam edibermeli, eliňi öwrenişdirmek üçin. Ondan soňra Plata Mut, şonuň üçin munda bir töleg bermek gerek däl. Ýöne Frontend Masters üçin hem indi GitHub-yň Student Developer Pack diýip bir programmasy bar, ýagny uniwersitetde okaýandan soňuň uniwersitetiň e-maili bilen şuňa registrasiýa bolýaňyz GitHub-a we şu taýdaky ähli zatlardan peýdalanabilýäňiz. Meselem, mugt GitHub Pro berýärler, tölegli bolan. Amazon-yň sapaklaryny alyp bilýäňiz ýüz dollara çenli. Digital Ocean-da hosting berýär zat. Ýöne meň esl görkezmek isleýän zadym şu, Free Frontend Masters-da ýaňky otuz dokuz dollarlyk tölegli kursary alty aý boýunça mugt alyp bilýäňiz. Men meselem men edip öwrenen zadym aslynda hiç töleg bermän öwrenen zadym şu program şu nämäň üsti bilen, GitHub-yň şu programmasynyň üsti bilen. Ony alyp, ondan soň şuňa geçeňizde, siz eýýäm alty aýlyk möhlet bilen mut okabilýäňiz we bu gaty ullakan bir kömekdä täze öwrenýän wagtyň kit kyrk dollar az pul däl okuwçy wagty. Şonuň üçin göz öňünde tutup bilersiňiz şu taýdakyny we bir topar ýene bir topar zat görüşiňiz ýaly. Onam özüňiz gyzyklanip görersiňiz. I indi nädip öwrenmeli temasynda-da aýtmak isleýän zatlarymy aýtdym umumana we ýaňky alty aýyň içinde şu köp zady ýaňky aýdanlarymyň köpüsini edip bolýar. Ýaňky ýalak road map-e görä bir ýarsyna çenli gelip bolýar-da, ondan i ony mud edip bolýar. Özüm günde dört sagat azyndan okap, ýöne özüňiz çalt öwrenýän bolsaňyzam, haýal öwrenýän bolsaňyzam berýän sagadyňyza görä netije alýaňyz. Şonuň üçin men bäş-alty sagat bermek isleýärdim we wagt aýyrýardym şon ýalyk özüme maksat edinip. Indi bul işi öwrendim belli bir derejede, ýaňky praktika girjek derejede. Ýöne her bir işde-de ussatlaşmaly-la belli bir ýerden soň. Iň aňsat zatlary edip, beýzikleri edişdirip, bir işe, bir zada junior bolup ýa staža başlarsyň praktika. Ýöne işde ussatlaşyp, işiňi beýgeltmek, käriňi beýgeltmek, şoňa görä girdeýjini beýgeltmek, olam eýýäm ussatlaşmak bilen mümkin. Onuň üçin hem ýene mentorship programlary bar. we gowy ustadyň ýanynda bir zat öwrenen wagtyň çalt öwrenip bolýar. I oň durmuş tejribelerinden peýdalanyp, sen oň eden ýalňyşlyklaryny ýalňyş etmän, öz bähbidiňe ulanyp bolýar. Şonuň üçin ýene bärde-de üç sanak paýlaşjak linkim bar. Bu ýene GitHub-yň goldaýan bir proýekti, Major League Hackers, men şonýaly bir zat, fellowship programy. Bärde-de şu açyk tabşyrmaga, eger bir programlama dilini çalak bilýän bolsaňyz we bir zatlar eden bolsaňyz, şoňa görä üç aýry nemesi bar, programmasy bar. Explorer, ondan soň open source üçin we externship diýýärler. Soň özüňe görä saýlap tabşyryp bilýäňiz. Men şuny menem alaýyn diýen ýaly. Soň biri size 10 kg hepde boýunça internetden size onlaýn mentorlyk berýär. I Node.js täze birini arada anons etdi. We buny men bilemokdym, ol soň gabat geldi, Twitterde gabat geldi. Bulam ýene ýaňky ýalak Node.js öwrenýänler üçin, Node.js bilýänler üçin ýene birini neme edip, ýöne ilki öňünden bir nemejigi bar, challenge bar, iki-dört zat etmeli, öz ukybyňy görkezmeli-la eger Nol bolsaň intäk alanoklar belli bir zatlar edip bilýän bolsaň junior bolsaň men has gowy öwrenjek indi işe girjek işim beýgeltjek diýýän bolsaň onda şu taýda ýene şo mümkinçiligi bar. Ondan ýene bir programma exorcism diýip bilen Prosta proýekt ýaňky mesele çözmegi halaýanlar diýdim-ä şo taýy şoňa degişli zat bilen dürli-dürli soraglar bar, interwýularda ýa-da soranyp bilýän soraglar. Şolary her programlama diline görä, meselem özüň TypeScript öwrenmekçi, ýöne TypeScript-i öwrenip otyrkaň bir tarapdan hem ýaňky ýalak problema çözme ukybyň hem ýitilejek bolýar. Şuňa görä gidip çözibilmedik ýerleriňi bärde-de ýene mentorlaryň üsti bilen e, sana jogap berýärler. Edil ýüz we ýüz däl bir ýöne olar hem ýene ýazgyň üsti bilen çäkleşip jogap berýär we şon ýaly sana golla berýär we bulam mut ýöne bulan bilersiňiz. Men özüm ulanýan. Indi ussatlaşmak temasynda hawa ýankylar biri mut hemme kişä el ýeterli ýöne beýle ikisi tabşyrygynda kabul etýärler. Ýok men kabul edilmedim ýa-da hususy aýratyn özüme birinem alyp bilerin diýseňiz, hawa on ýarak tölegli mentorlar hem bar. Men meselem özüm bir aýlyk bir mentorship aldym. Bir mentordan Germaniýada birinden we hözirini hem görýän dogrusy. Sebäbi eden maýa goýumyňyz özüňize bir zatlar çykdy edýän bolmak okuwyňyza, öwrenmäge, karýeraňyza, soň aýlygyňyza göni täsir edýär. Ýa-da şol işleýän karýeraňyza. Şonuň üçin göz öňünde tutmaly zatlaryňyzyň biri belli bir zatlary, beýzikleri öwrenenden soň özüňe mentor tapmak we şondan peýdalanmak. I gowy tarapy Be şundan kelläňizden çykaryň. Türkmen bolmaly, tanşym bolmaly, dost bolmaly, özüm ýaly biri bolmaly. Ýok, ony ýatdan çykaryň. Başga birini saýlaň. Başga sizden tapawutly, kulturasy tapawutly, düşünjeleri tapawutly birini. Şonda köp zat öwrenýäňiz. We internet wirus sebäpli indi hemmede onlaýyn bolany üçin bet köp mümkinçilik döredi indi onlaýna. Öňki kurslaram onlaýna geçirildi, öňki edilýän meetuplaram onlaýna geçirildi. Şonuň üçin onlaýyn bilen internetiň bolsa dil bilmek bilen hemme zady çözüp bolýar aslynda indi. Indi jemlemek üçin we umumy soralýan soraglara jogap hökmünde Özüm üç dört sany soraglary şu jogaplamakçy meselem matematika bilmelimi? Gysga jogaby ýok. Ýöne bilýän bolmak praktika zehiniň bolmagy işleri çalt çözmek, çalt düşünmek temasynda saňa kömek edýär, peýdasy degýär we zyýany ýok. Ýöne bilmänem mümkin başarmak ýagny matematikada ökde bolmak diýip zat ýok. Ýa ki diýişmeýän soň ikinji bir sorag windows ýeterli bolýar. Olam ýaňky netijeleri sezende altmyş prosent adam Windows ulanýanyny aýdýar. Deweloperlaň altmyş bäş müň deweloperyň altmyş prosenti az zat däl onsoň diýmek bolýar. Ýöne eger serwerlere dogry düşünmek, bash skripting diýýär şo zatlary öwrenmek temasynda birazjyk Özüňizi kyn ýagdaýlara goýup çälenj etmek isleýänsiňiz, Ubuntu ulanmagy ýa-da Linuxda başga bir distribusiony ulanmagy maslahat berýän. Özüm meselem men bäş ýyl bäri hiç Windows ulanamok. Linu Ubuntu ulanýardym, soň üç ýyl MacBook, MacOS ulandym, soň ýene bir ýyl Ubuntu, indi häzir ýene MacBook-a geçdim. Ýöne ikisiniň Asyl jip sistemasy meňzeş bolan üçin geçişler problemaly bolanok. Windows ýene biraz üýtgeşigräk. Ondan soňra kompýuter inženerlik okamak zerurmy soragynyň hem gysga we anyk jogaby ýok. Okamasaň hem bolýar. Bir mysaly men, menden başga-da müňläp adamlar. Indi mundan daşary bolup berip biljek soraglaryňyz üçinem, ýaňky diýşim ýaly, e-mail, LinkedIn, Twitter dan sorap bilersiňiz, hatda tweet atyp sorap bilersiňiz. Hökman DM-den ýazmak gerek däl, tweet atyp soraň we adamlaram görsün, peýdalansyn aramyzdaky dialogdan. I wideoň aşagyna-da kommentariýalara Işe girmek, iş tejribäň bolman nädip işe girmeli, ondan soňra praktika nädip kabul edilip bolar, Ýewropada nädip işe girip bolar diýen ýaly soraglary ýazyň. Indiki hepde nesip bolsa ýene GDG bilen podcast ýazgysy etmekçi, şo podcastda-da şo soraglara ýer berip, elimizden geldigiçe meňem bilşime görä jogap bermekçi. I slaýdyň ýaňky diýşim ýaly ssylkasam wideoň aşagynda bar. Pdf görnüşde alyp, linkleri açyp özüňiz birki sagat wagt aýryp seredip bilersiňiz. Häzirlikçe sag boluň we soraglar üçinem takmyna bir on minut, on bäş minut aýryp bileris. Şonuň üçin häzir sorag bar bolsa, häzirki soraglarda şony aýryp bileris. Men webinarda aýtmak isleýän zatlarym ha şeýleräk.
Taňryýalkasyn Guwanç aga, gowy peýdaly maslahatlar paýlaşdyňyz, peýdaly linklerden, elbetde linklerem aýdyşyňyz ýaly aşakda-da dur, şo ýerdenem görüp, özlerem täzeden girip görüp bilerler, häzir menem synag görmekçi nesip bolsa käbirlerine öň görenlerimiň bardy görmedikler munlar onsoň nemänem gowy belleriňiz bu indiki hepde nesip bolsa GDG Aşgabatda podcast edem myhman bolýaňyz we o ýerde hem şu wagt soraljak soraglaram şo ýerde ýene täzeden üstünden geçeris ýagny wideony soň görenler häzir laýwa gatnaşmadyklar soň gelip görenlerem soraglar bolsa aşakda kommentlerde ýazsalar Biz şo ýerde podkastda hem ýene bir gezek üstünden geçeris. We podkastymyzam şu ýerden hem aýtmak isleýän bu Spotify-dan görüp bilerler. Instagram, YouTube-da boldugyny ýükleýäs. Anchor diýip programma bar. O ýerden görüp bilerler. GDJ Aşgabadyň beýleki sosial media hasaplaryndan hem yzarlap şo ýerlerden habardar bolup şul şu günki webinar hakda soraglar bar bolsa o ýerlerden sorap bilerler. Guwanç agadan Twitterden sorap bilerler. Ýagny edil häzirlikçe sorag barmy diýýäs. Peýdaly zatlar diýýär Daýanç Batyrow. Ýene bir ulanyjy Linux-a merbet däl programmistlere iň gowusy şomuka diýýän eger programmist bolsaň diýýär. Näme näme?
Linux hem erbet däl diýýär programmistlere iň gowusy şol diýýär eger programmist bolsaň. Heý ol biraz neme

Unity ulanmak mümkin däl. Şonuň üçin Dogry aýtýaňyz. Näziklemäge, ee, doktora görnen ýaly umumy zatlary maslahat edip almalylar. Özüňe. Şonuň üçin birazjyk özüňe görärek şahsylaşdyrmaly, customize etmeli. Ee, buram Ýene oň daşynda-da aşagyny çyzyp bellemek isleýän zadym bilemok. Soň peýdaly bolar, bolmaz, adamlar alar, almaz welin, data geljegi okamak üçinem, şu güne düşünmek üçinem iň gowy serişde data bilen geljegi görüp bolýar. Data bilen geljegi görüp bolýany üçinem Google, Facebook dünýäniň iň gymmatly firmalarynyň biri boldy şu günler. we data dijital dünýäň hudaýy-da gysga sözlemde. Şu zatlara akyl ýöretmäni, şu zatlardan peýdalanmagy başarsaň, gural hökmünde data ýeterlik. Dünýädäki bolup geçýän hadysalara düşünmek üçinem. Ol diňe deweloper bolmak bilen däl, politika, ekonomika, ähli zat, sosiologiýa. Onuň üçin olam bir tip durmuş bäbet. Dogry aýdýaňyz we iňlisçe bilmeýänlerden gysgaça maslahatyňyz belki sizem başda iňlisçe öwrenmeli bolansyňyz. Iňlisçe bara men bilemok dogrymy aýdaýyn. Iňlisçem bilýän diýip hasaplamok ýöne fransuz işleýän. Nädip bolýar fransuzça da bilemok. Alyp çykýaň nädip alyp çykýaň men başda wideolary görýän wagtym düşünemokdym. Ýöne subtitle bilen görýän. Saklap saklap bir wideony bir kursy üç sapar gutaran kurslarym bar. Şony bara ýat tutmak üçin başga zatlar däl. Programmistlik diýmek ýat tutmak. Ýat tutmaly başga etmeli zadyň ýok. Ýat tutup soňam nirde ulanjagyňy bilmek üçin pikirlenmeli. Ýaňky ýadyňdaky zatlary nirde ulanyp biljegiňi. Soňam sen käbirleri ýadyňa çönüp onam Google-a ýazýaň çykýar. Indi iňlisçe bilmek şo taýda okap bilýän bolsaň Çalaja intermediate bilseň ýeterlik men intermediate bilýärdim hatda iki müň on dokuzynjy ýylda işläp ýörkäm toýfla girdim altmyş dört aldym ýa altmyş dört aldym we hemmesi intermediate hatda spi ýazmagym intermediate'den hem aşagady ýazmak beýleki üçüsi intermediate speaking reading ýene näme bardy ýene bir zada bar onsoň Iki müň on dokuz martda girdim men TOEFL-a. Soň indi gürlemegim ejiz-dä, men ony bilýän, intermediate aldym welin gürläp bilemok-da men, dogry düzgün gürläp bilemokdym. Onsoň näme etdim? Martda, ýene iki müň ýigriminiň martynda, başynda üç aýlyk Cambly-dan subscription, üç aýlyk, hepdede üç gün, her günem otuz minutlyk bir subscription neme aldym, satyn aldym, iňlis dili gürleşmek, molumlar bilen. e, native amerikanlar, iňlisler bilen. Ve şu taýda ýaltanman her hepde üç gün ýarym sagatdan gürleşdim şolar bilen. Ve ýedi sekiz hmm. malum bilen gaýtar değişti üýtgedipdir. Ve şol maňa interwýular geçmäge peýda etdi. Adamlar bilen düşündi, fransuzda, oňam iňlisçesi, o alla näme täp. Olaram sen ýalak, men ýalak, daşary ýurt güwälek bolýar iňlis dili öwrenmek ikinji dil hökmünde. Onsoň nemesleriňkem üýtgeşik däl onsoň. Bir belki Şwesiýanyňky, zadyňky gaty gowy okuwy bolan çagalaryňky gowy bolaýmasa, ýöne abyşny sen ýaly, men ýaly daşyndan öwrenýänleriň iňlis dili ony ne allanäme bir amerikan ýa iňlis dilini gürleşip oturan ýaly däl. Şonuň üçin ýazyşyp bilýän bolsaň, we gepleşip gündelik durmuşda işiňe degişli zatlar çözüp bilýän bolsaň ýeterlik şol. Häzir düýnem meselem Abeda çykdyk fransuz işdeşim bilen nahara gidýäs indi. Ol maňa iňlisçesini görmek üçin Google Translate-e seretýär. Iňlisçesini aýtýar, men düşünemok. Men nirden bilen injiriň iňlisçesini? Onsoň şon ýaly zatlar bolup bilýär, ýöne iňlisçe bilmek intermediate derejesinde bilip üstünede gürlemäni öwrenmek üçin ýaňky kän bile ýada native speaker bilen gürleşibilýän bolsaň şoňa birazjyk invest etýäň we gül ýaly Dogry, aslynda super upper intermediate gerekdir. Pat kursu geçişek görüp doktora. Dogry aýdýaňyz. Bu aýdýanyňyza belki garşy çykjak tapylar, ýöne aslynda köp proremistiň daşyndan garşy çyksadam, içinde hemmesiniň diýenýany edýäni şol bir tarapdan, ýagny soňunda bir iňlisçe üýtgeşik ulanylanam ýok welin, we belli bir ýerde ýatlamaly bolýar aýdyşyň däl we google etmegi öwrenmeli bolýar, ýagny hemme zady kellede tutmagam mümkin däl. Iň gowy google edip bilýänlerem şo programmistlerdigi üçin. Ýan Ýok, garşy çykyp men öz durmuşymy ýaşap otyryn. Indi garşy çykmaklar meň durmuşyma ýalan diýmek bolýada. Men ýaşap otyryn ene gülýä. Ýok, ýan aýtsa bolýan indi. On bäş sany interwýu etdim. Olaň arasynda üçüsi bilen finala çenli geldim. Teklip aldym işe geldim bärik fransiýa gelipdirin gapyda polisiýa soraýar näme üçin geldiň diýip fransuzça soraýar menem düşünemok google translate soraýarsoň iş kontraktyn görkez ine indi kontraktym diýip telefondan emailden açyp pdf görkezýän alaýyň men içerisine şeýdýän onsoň peçat basýar içerik geçirýär ol hemme zat bolup duran durmuşyň fakty şol men ýaňy bir Butkadan marojna aljak bolaňda-da kösenç, näme, bonžur diýýäň, boldy, ol seň fransuzdyr öýtýär. Yzyndanam Can I get ice cream diýip soňlaýaň, zat diýýäň, soňam menes başga zat diýýäň, ol ýaňkam onsoň durýa-durýa-da, el, elleň bilen adam-da, çaga ýaly, şuny alyp beräý, muny beräý diýen ýaly-ak, ýa marketde dursuň, gyrada san aýtýar saňa, sany bileňok. Niye boş ýere oturyp zat ýöräp barýar. Durmuşyň özi şu akyşyna görä gidibermeli. Känden ötmeli. Strese de oturmaly.
Doğru doğru yani emmi kümün başından geçen zaten var aslında da var etken. Ondan şeyler ve e, ne mani sadeleşmeli ýaňy birisi aýdypdyr TDG nädip goşandymyzy goşup bileris diýipdir. Siz sosial media hasaplaryndan Twitter, Instagram, LinkedIn ýa-da şu Ýutubdaky aşakdaky kommentlerden nähilek näme edip bilerin diýseňiz habarlaşyp bilersiňiz TDG-den ýa-da LinkedIn-den biziň özümiz bilenem habarlaşyp bilersiňiz eger maňa ýa-da TDG-iň özüne ýüz tutsaňyz o ýerlerden näme goşant goşup biljegiňiz hakda gürleşip bileris. Islendik temada tehnologiýa degişli bir goşant goşup biljek zadyňyz bar bolsa biz hemme pikirlere açyk. Onsoň ýaşlara maslahatyňyz diýip birisi şu Kerwen tanaýan bir dostum men Kerwen prikol tutjak bolýan Kerwen ýaşlara maslahat berip otyr saga ol. Kerwen dostum men ýakyn dostum Kerwen bilen.

Eee, fransuzçany halaýan bolsaňyz, biraz fransuz kulturasyna biraz gyzyklanýan bolsaňyz, onda Fransiýada ýetip bilersiňiz. Fransiýa sebäbi, ýa ýene bir aýtmaly zadym, Fransiýanyň iş dip wizasynda neme ýok. Diplom gerek ýaly. Da. Talent Passport diýip wiza programmasy bar we neme ýok, diplom gerek ýaly. Aýlygyň Aýlygyň asyl kontraktynda ýazýan aýlyk Fransiýa hökümetiniň berýän iň pes aýlygynyň iki essesi bolsa bolýar, olam otuz alty müň dokuz ýüz näçe ýewro, ýagny ýyllyk otuz ýedi müň ýewroň üstünde kontraktyňda aýlyk ýazsalar, seň diplomyňa seredýän ýok. Ýaňky diýşim ýazyň şu taýdaky otuz prosent adamyň diplomsyz ýa-da başga ýerden gelýän bolmagy Fransiýa üçin hiç bildirýän ýeri ýok. Ene indi bolup geçýär hadysalar. 2017-de başlapdyk programma. Ve men şony okap otyrkam özüm vizalamda gatan sat vizam bar. Bir hepde bir hepde taşyrýan, bir hepde soň geldi alyp gitdi boldy. Adam soň hiç kim hiç zat soranok. Gowy eken. Şonuň üçin
ýaşlara maslahatym gözüňiz açyk bolsun. Dünýäde köp zat bolup geçýär.

Ýa çalt gürlänim peýda etdi. Galýanda. Ýa-da sag boluň. Ýa-da sag boluň.
Pariže gelseňizem, aýlanyň Parižde-de. Ofisy görkezeýin. Bärde startap kampuslary bar, Station F diýip. O taýyny gezdireýin. Şonuň ýalak. Startap bilen gyzyklanýanlara açykdyr. Karoç, Pariž. Dogry, dogry.
Ýa Parižem aşyklaň şäheri ýa-da muny